Görýäňizmi dostlar, hindi kinolary şular ýaly owadan sazlary bilen derrew seni romantiçeskiý atmosfera salyp barýar. Imini şoň üçinem hindi kino görýäs dä biz aram aram. Ýöne şular ýaly hindi kinolarammy? Bilemok kimleň halaýanyny muny, belki hindistanda özleri gowy görüp seredýändirler. Ýöne dünýäň ýüzüni alanda hindi filmleri esasan şol melodrama žanryndakylary öňe sürülýär. Boýewik žanrynda gaty yza galýarlar bular ýa-da bilemok öňe gitýärlermi nämemi sebäbi uruş-gorny sahnalarynda fizikaň kanunlaryny asla kabul edenoklar. Ýöne käbir hindi kino görmeýän adamlar, meňem dostum bar şolaň içinde, pikir edýärler biziň hemmämiz şunýaly kinolary görýändiris öýdüp. Aý ýok, beýle däl. Şu gün legendarny filmleň biri barada gürrüň etýäs. Ýagny durmuşda hemme zat bolýa, Vsё žizny bywaýt. Şu kinodan gyzykly faktlaň gürrüň edeli. Gitdik. Filmiň awtor ssenariýasy hemem režissýory Karan Johar. Özem şundan öň kino çykaryp görmedik. Bu kino nähili gelýä, mundan öň Ogurlanmadyk gelin, ýagny Nepahişenä newesta atly kino düşürilýä. Režissýorym Aditýa Çopra. Karan Johary muň dosty hökmünde şo taýda kömek edýär, ikinji režissýor hökmünde. Ana şo taýda-da muňa aýtýarlar, Sende-de gowy ideýalar bar. Gel senem kino çykar diýip. Şeýdibem şu kinoň üstüne gelýär. Ýöne buyursaňa, sende-de gowy ideýalar bar, bol senem kino çykar diýibem çykaryp bolýarmy dostlar? Nähili pul gerek, ynam gerek. Amyň ýagdaýynda bolsa näme kömek edýär? Karan Joharyň kakasy Hindistanda iň bir abraýly režissýor, prodýuser, Dharma Productions kinostudiýaň esaslandyryjysy, Ýaş Joharyň ogly. Şoň üçin hem kelläňe gelen ideýalary, pikirleri durmuşa geçirip boljak ýagdaýdaky adam. Şeýdibem bu kino girişýärler. Kino esasy üç sany ýerde düşürilýär, Hindistan, Mawriki hemem Şotlandiýa. Karan Jokeram ilki üç sany ssenari ýazýa. Birini aýyrýalar. Iki sanysy galýa. Şol ikisini goşubam şu kinoň ssenariýasyny ýazýalar. Hawa kakasy ýaş Jokeram uly goşandyny goşýa bu kino. Hemem Şahruk Kanam bar güýjüni bagyş etýä. Dosty damyň. Ýöne kinodaky görýän hemme täzeçillikleriňiz Karan Jokeryň öz ideýasy. Eşiklerden başlap. Şul eşikler üçin dizaýneri alyp, ýörite Londona gitýär diýýä. Ana şo taýda kakasy aýtýar, men biynjalyk boldum diýýä. Sebäbi kinoň çykdaýjasy galyp barýar, galyp barýar, oglumyňam birinji kinosy. Tutjakmy ol, tutmajakmy, olam näbelli. Ýöne Karan Johar aýtýar, Meň bir ýerde bir zat gözügime gelen bolsa diýýä, şu kinoda etdim diýýä. Eýtdim, beýtdim etdirdim diýýä. Ýöne nähilem bolanda, arkaňda nähili kakaň baram bolsa, seň ilkinji kinoňy düşürýän wagtyň adamlara bir zat ynandyrmak kyn. Şu filmde şu Karan Johar-yň goýan köp sahnalaryny ilki salmajak bolýarlar. Meselem, şul otlyň gyrasyndaky Anjeli bilen Rahulyň dialogy bardyr. Şony Şahruk Hanam ilki düşesi gelmeýär, ýaman uzaga çekýär şu taýy, dawaý gysgaldalyp, bulam ýok, ýok edeli diýip.

Ýa budu skuçýat po tebe. Ýa tože budu skuçýat. Ýa bolmasa şeýle hereket bardyr urýa urýa şu burun delleýän ýeri şonam kajel aýtýa düşüp ýörkä şeý diýipdirda masgara bolýas biz häzir şu sahna çykýa biz masgara bolýas diýip pikir edýä diýýä. Aýdymlarda-da şolar ýaly. Karan Johar aýtýar, Kinoň bir ýerinde şul aýdym aýdylyp, soň ýitip gitmeli däl. Gaýtalanyp bilýär diýýä, ýöne aranjirovkany üýtgetmeli diýýä. Meselem, başyrakdaky aýdym soňrak ýerine-de gelýändir, ýöne has üýtgeşik görnüşinde. O lagere gelýär-le Rahul. Şo taýda Anjeli! diýip gygyrýar. Ana şo taýda-da bir kusok aýdym gitýändir. Şony ýalbaryp, ýalbaryp goýdurdym men diýýär. Anjeli! Nähili effekt, nähili owadan kadr a? Şol kyn-a bir zat täze başlajak bolanda adamlara düşündirmek. Sebäbi olaň gözegine belki başga zat gelýändir, ýöne sen şo pikiriňi salýançaň ýaman kyn bolýar, şo etapdan geçmeli bolýaň-da. Filmdäki baş gahrymanlaň keşbä ilki belli, kimler oýnamalydygy, Şahruk Han bilen Kajol bolaýmaly diýlip, ýöne şo taýda Tinaň keşbini ilki Urmila hödürleýärler, Şilpa Şetta hödürleýärler, Aýşwarýa Raýa hödürleýärler, birnäçe aktrisalar atkaz etýär. Iň soňunda-da Rani Mukerjiň nesibesi bolýar. Amanyň keşbini-de şolar ýaly, Saif Ali Hana hödürleýärler ýa ýene şoňa meňzeş birnäçe oglanlar atkaz etýär. Özem şolar topda däl, aralykdaky artistler. Näme üçin atkaz etýär? Sebäbi dostlar, Özüne o diýen göwni ýetmeýän adama garantiýa gerek. Olaň özlerine bir gämi gerek halas bolar ýaly. A bärde welin režissýoryň debýutny birinji kinosy Most prowal bolsa biz öňküje ýüzümizem ýitireris diýip düşmeýäler. Iň soňunda kim razy bolýa? Salman Khan, top ýyldyz. I görşümiz ýalam ýüzüni utandyrmaýa, utanar ýaly zat ýok bärde, ömürbaky galjak kinolaň biri bolýa. Hemişe şon ýaly dostlar. Şolar ýaly öz näme etýänini bilmeýänräk, riskden gorkýanrak adamlar hiç wagtam ýokarda bolup bilmeýär. Dokuz ýarym aýyň içinde kinony düşürip dynýarlar we halk köpçüligine ýetirýärler. Görşümiz ýaly örän gowy kabul edilýär. Hasam Kajolyň roluny oýnaýşyna uly baha berýärler. Ýöne Şahruk Hanam, Kajolam, Salman Khanam, Rani Mukherjem ýylyň iň uly baýragyny alýar şu filmde. Özem şo döwre çenli Hindistanda iň kän pul gazanan filmleriň üçlügine girýär. Hemem şu kino daşary ýurtlarda iň kän görülen hindi filmi diýip hasaplanýar. Görýäňizmi dostlar? Rekordyny haýsy kino döwýär? Iki müň birinji ýyldaky ýene şu Karan Joharyň Iz pechali i w radisty diýen kinosy soň. Garaz, örän ýerine düşen kino. Şu wagt şu wagtam her on ýyldan jemlenişýärler. Şahruk Han, Kajol, şu režissýorlar hemem muşdaklaryny jemläp, gürrüňdeşlik geçýärler, ýatlaýarlar şu kino barada. Kinoň özem blokbaster diýip hasaplanýar. Blokbaster bolanda şol kulty kino industriýa salan filmler bolýar. Şu kinodaky edilen işler şondan soň bir aýratyn ugra öwrülip, köp kişi şuny yzarlap düşürýärler. Ana şolar ýaly bolup galan kinolaryň biri. Häzir Karan Jokary kän halanoklar, sebäbi näme üçin şol öz şarmyny, wkusyny ýitirdi diýip hasaplanýar. Sebäbi adam üýtgäp bilýär, adamyň ýaşaýyş durmuşam üýtgetýär, adamyň endiklerem üýtgetýär ýa adam ýaramaz serişdelere girişse ýa-da durmuşyny bozuk ýaşap başlasa sendäki arassa pikirler zatlar gitýär-de dostlar. Sen öz-özüňem aldap bileňok, iň erbedem, seni tomaşaçyny aldap bileňok. Şonuň üçinem Karan Johar-yň ýaşaýyş durmuşynam halanoklar, soňky etýän işlerinem. Soňa kän işem edenok, ýöne kino legendarny bolup galdy. Hemem söýgi tema hiç wagt modadan gaçanok-da, özüňiz bilýäňiz, sen gelýäň, soň opa keleniýe gelýär, şeýdip, şeýdip aýlanyp dur. I sözümiň soňuny şeýle setirler gutarasym gelýär. Söýgi üç gün ýaşanok diýýä, söýgi üç ýylam ýaşanok. Söýgi iki sany adamyň isleýän, eltip bilýän döwrüne çenli ýaşaýar diýýä. Haçan-da biri el çeken wagty beýlekä dert, kösenç bolup galýar. Ýöne şonda-da sen kösenýän wagtyňam, bagtly wagtyňam söýgi tema ömür seni biynjalyk etýär. Şoň üçinem şo barada kinolaram dowam etýär. Janyňyz sag bolsun dostlar işleriňiz ugruna bolsun.